Silav silav silav merheba tomaşevanên hêja hêvî dikim hûn baş bin em jî baş in lê wele em ne baş in ez bêjim ji ber germa mêrdînê nayê kişandin em şo behsa hunerê dikin tenê em nikar hunerê çêkin ji ber germa tu car din rewşan be baş e hûn dakevin deşta qoserê hûn ê ji germa bibehecin tu behsa cizîrê jî nekir Jixwe û ji ber jina de û cezayê xwe dikişînin niha. Gunehê wan tu neyanîyê, mêyê fil tu yê ji wan derxin, ji wan derxistîye. Xwedayo tu wan di ezabê qebrê tu wan bistirî. Ji xwe niha dikişînin cezayê xwe. Belê, îro em ê ji we behsa performanseke Josep Beuys bikin. Josep Beuys di nav dîroka hunerê de kesayetekî girîng e. Ew kesek ku di tevahiya jiyana xwe de bi hunera xwe bandorê li ser tevgera bingehîn û tevgera Fluxus kiriye. Fluxus çi ye? Fluxus berhevokên rojane kom dikin û bi wan re hunerê ava dikin. Pirsgirina humanîzm û felsefeya civakî, Josephs dibêje ku Kapîtalîzm xweza û mirovatiyê dike xefika xwe û fikra kapîtalîsmê ya ku parastina azadiyê mirovê dike xapandineke mezin e. Êmê îro behsa berhema wî ya bi navê Emrîka ji min hez dike û ez jî ji Emrîka hez dikim bikin. Ji ber çi warê gotiye, niha mê bi hevdû re mê bibînin. Rene Block di sala hezar û neh sed û heftê û çar a li New Yorkê galeriyek nû ya hunerê ava dike. Ji Josebeus rica dike ku li galeriyê performansekê pêşkeş bike. Lê Josebeus bê bîryar bû. Ji ber di nav kapîtalizma Amerîkayê ya kûvî bide ber çavê xwe. Îşa bi ser de bi serokê wê serdemê jî pirsgirêk jiyaye. Ez nizanim jî çi pirsgirêkan hebûye lê pirsgirêkek mezin qejiyaye. Ji ber wê biryarek daye ku carek din lingê xwe li erda Emerîkayê nexe. Paşê tiştekî balkêş hate hişê wî. Performansa ku wê çêke hem balê bikişîne ser kapîtalîzmê, kapîtalîzma Emerîka û him jî bikişîne ser drama neştecihên berê. Performansa wî wê hunera cîhanê bihejîne û bibe performanseke bêhempa yanî li gor wî em ê bibînin. Di performansê de Beus û gulekî bijî ku di daristanê hatiye zevtkirin ew ê tam hefteyekê di heman qefesê de bi hev bijiyana. Ew ê bi heywanek pir xeternak re li heman cihî be û veguherîne protesteyek hunerî. Lê çend şertên wî hebûn. Helbet di derbarê Amerîka ew ê tiştek nediya bi kesekî re nekeve têkiliyê û lingê xwe neda erda dewleta Amerîkayê. Ev jî şertek wî bû. Blok pêşniyara wî qebûl kir, heman çaxa ku balafira wî ya ku ji Berlînê rabû li Emerîkayê daket, wî çavê xwe girtin. Îja di vê rewşê de li ser sedyeyê danîn û bi vî halî birin salona pêşangehê. Îja li salona pêşangehê qefesek mezin çêkirin. Bi saya qefesê ku nîv santîmetre ji erdê bilindtir hatiye çêkirin, Beyûs dê nikare lingê xwe bavêje Emerîkayê. Di navbera temaşevan û qefezê de jî bi hesinan tora têla çêkiribûn. Îja di hundirê qefezê de jî gurê bejî, amûrek ku bi berdewamiya dengê stat û turbînan ji bo demekê lêdixist û rojnameya Wall Street hebû li cem wî. Û di encamê de çi bû? Di encamê de di navbera vê demê de gurê bêjî qet êrîşî Beûs nekiribû. Bi hev re xwarin, vexwarin û Beûs qehwa xwe vedixwar û ji xwe rojnameya xwe dixwend û berdewam kirin. Tam heftakê. Li gor Beûs ew gur Emrîka ye û wek ku tê dîtin gur dest bi hezkirina wî kiriye. Beyûs piştî pênc rojan bi gur re ma, bi kulavê pêçandin û birin balafirgehê û vegeriya welatê xwe. Yanî vê bûyerê jî di wê serdemê de gelek deng vedabû û li hember emperyalîzma hovane ya Emerîkayê sekinîbû û bibû deng. Û ji aliyê ke jî ev tê wê wateyê ku meriv dikare zirarê nede ajanên bejî û bi wan re jî bijî. Belê, mijara me ev bû. Ez ê jî ji we pirsekê bikim. Heker we jî bixwastana performansekê warê çêkirana, we nêbixwastana bi kîjan ajalîn re bimana di nav pênc roja de? Kîjan ajal gelo? Hûn dikarin bi min re parve bikin. Ji xwe em em ne tenê pênc roja em ne tenê heftakî em vê hezar sal em dijîn van re. Neyse. Malam şewidî kesk ji wêna çîçek neaniya. Wê îş de ecê bîn tişta me. Belê mijara me di vir de xelas bû, hêvî dikim rojên xweş û hênik wê werin. Em sebir bikin wê werin lê bawer nakim hîn bêtir germ dibe Mêrdînê û niha bi xatirê we di nav vê germahiyan jî nebêjin ku germ e çaya xwe vexwin çayê girîng e û bi xatirê we bimîn di xweşiyê de. Hew.